You no wan see mother in law, you no wan see father in law, you no wan see sister in law, you no wan see brother in law, you go turn tiger na only you wan dey. When your own people come your husband go join hand una go welcome dem, dem go dey very comfortable for house, una go gist, una go eat everything go dey okay but when you see your husband people immediately you begin dey frown face, your husband people no fit come house. house nobody wey re- dey relate to your husband fit come house dem no even fit near your door wetin which kind life be that one wey you dey do wetin you think say that kind thing mean you no know say that kind thing go make man look you foolish na that kind thing go make man see you finish because the man don already know say your head nothing there your head na empty head na im be So as you dey like dis, you believe sey because man don go marry you come keep, man suppose forget im mother wey carry am for nine months for belle. Im mother wey give birth to am, raise am, take care of am, breastfeed am. You think sey im suppose forget am? De mother no suppose mean anything. Na you suppose con wetin dey wetin which kind life be dis kind life wey you dey live? Wetin dey your head? Wetin you think sey you dey do? As you dey like dis, dat pikin wey you dey raise, make you sef put yoursef for your husband shoe. Sey dat pikin wey you don born, give your husband if you don born o, give your husband. Sey wen e grow, come come become sometin, di pikin becos e go marry wife, e no go see you as anytin again. Becos na wetin you want make your husband dey do to dia family. Wetin you tink sey you dey do? you yourself you no dey shame you no dey shame sey when your your your husband pipu enter house you go dey frown face frown face frown face you shame no dey catch you, you no get shame for your eye wetin be the thing wey be sey devil dey carry us like dis dey dey dey play over time with us You think sey a tree cannot make a forest? You think sey your husband suppose just stay alone on his own? You no wan see your husband with im mother? You no wan see your husband with im father? You no wan see your husband dey in peace with im siblings? You no even wan see your husband dey in peace with friends? You just wan you wan you wan just kolobi somebody from im own family put for your own family and you think sey im go happy? E no go happy. Im go frustrate your life. Na wetin be wetin you dey do yourself be dis. If you get friends wey dey advice you sey when you marry make you no dey nice to your husband pipu, dat friend no love you, de friend want to destroy your family. Now I don hear wey women dey talk sey um my husband mama no like me, my husband papa no like me, my husband dis, you dey live for their house? If you dey live for inside di house wey your husband and your your mother in-law dey, your father in-law dey and all dat, you go tell your husband make una try work money make you comot for dat house. But if you no dey live there, you dey live on your own, your mother in-law come come your house and you begin dey frown face no matter how bad your mother in-law be, na because you no get sense. If your mother in-law come your house, e go stay there forever? no be for two weeks or three weeks you go stay you don go so for the sake of your husband like this you you no go fit try sorry you no go fit try say make you tolerate your mother in-law make you show am love for these few weeks when he go stay when she don stay finish make she carry her wahala go you no fit do that for your husband na who dey advice una who dey advice una

you go try to show love see eh if you wan marry man make you know sey you dey marry dia entire family and inside dat family di good, di bad, di ugly dey inside you go try to live wit di good you go try to manage di bad and you go try to manage di ugly becos inside us too one person get di good, di bad, di ugly you go think sey na you dey tolerate dem, you go think sey na you dey manage dem maybe dem too dey manage you becos we no dey quick see our own fault we dey quick see other people's fault. Make you know say if you love man, you wan stay for your marriage, you go find place where you go put the family. You no go talk say make um, uh, your mother-in-law or your father-in-law, your sister-in-laws, you no wan see them for your house. You no go fit talk that one. I don't see when some women go talk say you go choose between me and your mama. Now foolishness go make woman talk that kind thing. Some men don dey like dis wey be sey before dem wan even go marry dem come tell woman sey madam see oo I get children oo I get two children or I get a child and I no marry since oo because I want any mo um person wey I marry make im love my pikin or love love na im do I no marry now if you know sey you love me know sey you go accept dis child oo de child go come in you go gree You go do koni koni make the man marry you. When the man marry you, you say the pikin no be part of una family. The man no suppose take care of your family. Which kind you know you know say you no get sense. Because man wey get sense no go choose you over im pikin. He go take care of you, he go take care of im pikin. There is no place for for for for you to even stand and say that I should choose between me and the child or choose between me and the mother

The only thing wey be sey we dey dey very greedy when e get small we wan share small small small small we wives we no dey gree na make e carry oil give you make you swallow make e no give others if you love your husband you go understand sey im family dey very important just as your own family dey important if you get friends wey dey tell you my mother in law cannot enter my house my fa know sey that friend no want make your marriage marriage survive her own fit dey survive now but make you know sey e go collapse

you go dey suspect everybody this one na witch this one dey look like say na witch i see bad dream i see this i see that now you who you you no be witch una go dey waka up and down waka up and down waka up and down begin dey call people witch everywhere wey you go this na witch that one na witch make you know say you no wan keep your marriage If you wan keep your marriage, you go love your husband, you go love your husband's people. If your husband don tell you say he get pikin before marriage, you go get love that pikin, you go show am love. No be say when pikin do small thing, you go beat, beat, beat, beat, beat, you go show hate, show hate. When you hate people, people dey know. Even your husband go know. And your husband go stop to love you. And before you know, another woman wey be say dey show am love outside, e go waka leave you comot. And no be crime. These days, e dey happen every day. You wan keep your husband, you go show your husband love, you go show am respect. And if to show your husband love and respect now, also to love and respect his family if family member they they they attack you all the time you know they agree you know you know like you go draw your husband's attention to the to the issue Now only when your husband no do anything now you too you go react but when we say your husband don't see the situation and if they tell you say okay make we manage and make we try avoid them you no go you no go go on your own go stand because your husband now your strength your husband now be the person will go guide you na him be the person wey be say e dey you you dey follow dey dey dey try you know through the struggles of life make we no dey allow people dey dey dey dey cancel us badly o when you marry make you know say you no marry only your husband you marry your your your husband's family

so that when time reach when I upload video you you go hear you too you go you go you go know say I don upload video you go listen to wetin I dey talk this na our own thank you so much thank you may God bless you bye for now.